Dyma Gareth Evans a chynodeb bod hyn sy'n denu sylw papurau newydd yr Almaen ar y seithfed ar hugen o Ionawr 2014. pedwar. Yn benodol, dwi wedi bod yn pori drwy Dydd Sait, papur wythnosol rhyddfrydol, dychmygwch bapur Dydd Sul swmpus sy'n cyrraedd bob dydd Iau yn lle ar y penwythnos, a'r papur safonol sy'n gwerthu orau yn yr Almaen. Yn ail, y Bildzeitung, papur dyddiol tabloid sy'n gwerthu mwy o gopïau nag unrhyw dabloid arall dros Ewrop gyfan, gan gynnwys ei brif gystadleuydd The Sun. Ac yn olaf, un o bapurau cenedlaethol lleia'r Almaen o ran gwerthiant, ond nid efalle o ran dylanwad, sef Die Tageszeitung, neu'r Taz. Papur dyddiol cydweithredol adain chwith, sy'n eiddo i dros dair mil ar ddeg o gyfranddalwyr. Y seithfed ar hugain o Ionawr yw dyddiad cofio'r Holocost, a hynny yn swyddogol ledled y byd ers 2005. Fel y byddech yn ei ddysgwyl efallai, mae'r achlysur hwn yn cael sylw teilwng iawn yn y papyrau Almaeneg i gyd. Ond, erthygl rymus yn y Tageszeitung wnaeth fwyaf o argraff arna i. Mae'r erthygl yn tanlinellu pwysigrwydd yr achlysur, sydd yn fodd i wneud yn siŵr na fydd yr erchyllterau a gyflanwyd gan y Natsïaid byth yn angof. Ond mae'r erthygl hefyd yn dadlau mai ara iawn y bu'r sefydliad yn yr Almaen i weld yn dda i neilltuo diwrnod arbennig i'r cofio, ac yn ein hatgoffa mai dim ond ers 1996 y mae hyn wedi bod yn ffaith. Y rheswm pam na ddigwyddodd hyn yn gynt, yn ôl yr erthygl, oedd bod cynifer o'r bobl oedd yn gyfrifol neu oedd wedi cymryd rhan dal yn fyw. Mae'r darn yn gorffen ar nodyn gobeithiol fodd bynnag, ac yn nodi fod Dydd y Cofio bellach yn rhan annatod o galendr cyhoeddus yr Almaen. Oherwydd hanes tywyll yr Almaen adeg yr Ail Ryfel Byd, does ryfedd bod unrhyw sôn am ddanfon neillduoedd arfog dramor yn destun trafod. I raddau llai na phan ddigwyddodd hyn gyntaf ryw ugain mlynedd yn ôl, efallai, ond mae dal yn bwnc llosg hyd heddi. Ar y Sul, fe gyhoeddodd y Gweinidog Amddiffyn y byddai rhaid i luoedd arfog yr Almaen fod yn barod i wasanaethu dramor y fwyfwy, gyda'u partneriaid yn NATO a'r Undeb Ewropeaidd. Ei henw yw Ursula von den Leyen, a hi yw'r ddynes gyntaf i lenwi'r swydd hon. Dyma heb os oedd penodiad mwyaf annisgwyl y llywodraeth glymblaid newydd, rhwng Democratiaid Cristnogol Angela Merkel a llyfurwyr y Democratiaid Cymdeithasol cyn y Nadolig. Gweinidog dros fuddiannau teuluol oedd von den Leyen yn y llywodraeth flaenorol, ac roedd erthygl finiog yn Die Zeit ychydig yn ôl yn holi pryd y byddai'n cyhoeddi cyfeiriad newydd ar gyfer y lluoedd arfog, gan iddi dreulio ei chyfnod cyntaf yn y swydd yn pwysleisio pwysigrwydd gwellhau amodau byw a gwaith o fewn y lluoedd arfog. Wel, dyna a gafwyd ddoe, a'r sbardun dros y cyhoeddiad oedd yr ymladd yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica a Mali. Ond mewn erthygl finiog arall heddi, ar wefan yr wythnosolyn y tro hwn, caiff von den Leyen ei chyhuddo o siarad gwag, gan fod Angela Merkel wedi wneud yn hollol glir wythnos diwetha na fydde'r lluoedd arfog yn ymyrryd yno. Ymateb llugoer gafodd hi gan Frank Walter Steinmeier hefyd, sef y gweinidog tramor. Mewn adroddiadau ym mhob un o'r papurau heddi, pwysleisiodd Steinmeier nad oedd penderfyniad wedi ei wneud eto ynglŷn ag unrhyw ymfudduniad tramor. Yn wahanol i von den Leyen, mae Steinmeier yn hen ddaw ar ei swydd. Yr oedd hefyd yn weinidog tramor rhwng 2005 a 2009 yn y glymblaid fawr ddiwetha rhwng y Democratiaid Cristnogol a'r Democratiaid Cymdeithasol. Ac roedd dydd Sul yn ddwrnod pwysig i'r blaid honno. Bu cynhadledd arbennig ym Merlin i goroni prif ymgeisydd y Democratiaid Cymdeithasol go gyfer Etholiadau Ewrop fis Mai eleni, ac hefyd i gymeradwyo Ysgrifennydd Cyffredinol newydd i'r Blaid yn sgil ymadawiad Andrea Nahles i ymuno â Chabinet y Llywodraeth Glymblaid. Yasmeen Fahimi yw ei holynydd, ar ôl i dros 88 y cant o'r cynrychiolwyr bleidleisio drosti, a hynny wedi araith a argyhoeddodd nid yn unig yr aelodau ond hefyd gohebydd y Tageszeitung. Roedd Bilt hefyd yn llawn clwad iddi am ei haraith danllyd, ac mewn colofn yn yr un papur sy'n enwebu enillwyr a chollwyr caiff Yasmeen Fahimi ei henwi fel enillydd am ddidderbyn pleidlais mor uchel. Ond efallai na fydd Ysgrifennydd Cyffredinol newydd y Democratiaid Cymdeithasol yn cynhyrfu'n ormodol o gofio iddi gael ei gwatwar yn yr union golofn hon gwta wythnos yn ôl am gyrraedd yn hwyr i gyfarfod pwysig oherwydd rhew ar y ffordd. Os oedd y bleidlais dros Yasmeen Fahimi yn uchel, roedd pleidlais Martin Schulz, sef bellach prif ymgeisydd y blaid yn Etholiadau Ewrop, yn un frydol o'r bron, 97.3 y cant. Efallai nad yw'r enw yn hollol anghyfarwydd, Martin Schulz yw llywydd Senedd Ewrop, sydd a'i fryd ar ddilyn José Manuel Barroso fel Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd. Ceir sylw hefyd, wrth reswm, i'r prif ddigwyddiadau rhyngwladol yn y papurau i gyd. Y gwrthdystio yn yr Wcrain, trafodaethau heddwch Syria, a'r trais yn Thailand ar drothwy'r etholiadau. Cwthrwfwl arall sy'n cael cryn sylw yn Bilt yw'r digwyddiadau yn yr Aiff dros y penwythnos, ble lladdwyd bron i hanner cant o bobl ac anafwyd 250. Achos y gwrthdaro ddydyddiad, tair blynedd union i'r Sadwrn dwetha y cychwynnodd y chwyldro a ddymchwelodd arlywydd yr Aifft ar y pryd, Mohamed Mursi. Gwell gan Die Tageszeitung ganolbwyntio ar newyddion mwy cadarnhaol, sef bod gan Tunisia gyfansoddiad newydd, sbon, cyfansoddiad a fu'n deori am ddwy flynedd cyn gweld golau dydd dros y Sul. Yn ôl y TATs, mae'r cyfansoddiad, sy'n adeiladu ar gyfansoddiad blaenorol y wlad drwy gadw'r wladwriaeth a chrefydd ar wahân ac yn gwarantu hawliau sylfaenol, yn gosod esiampl i'r gwledydd cyfagos. At erthygl arall yn y Tageszeitung y tro ni nesa, ond un tipyn yn fwy ysgafn i naws. Un o ganeuon mwyaf llwyddiannus y llynedd oedd Wrecking Ball gan Miley Cyrus, a'i fideo hi o'r gân sydd wedi denu y mwyaf o wylwyr ar-lein erioed. Oherwydd natur dadleuol y fideo, dyw hi ddim yn syndod felly i gymaint o bobl eraill greu fideo dychanol eu hunain. A dyma beth sy'n dwyn sylw yr erthygl hon. Fe gawn ddetholiad o sawl fideo deifiol o'r digrifwr Shane Dawson sy'n cael ei deilwrioli gan dafod ddrygionus i fersiwn Almaeneg o'r gân sydd yn awgrymu yn garedig na ddyle Miley Cyrus byth wedi troi ei chefn ar Disney. Ac i gloi, chwaraeon. Cysur mawr y Built yw er mai o'r Swistir y daw enillydd pencampwriaeth agored tenis Awstralia, Stanislas Wawrinka, bod ganddo basbort Almaeneg, diolch i'w dad, sydd ei wreiddiau ynte yng Ngwlad Pwyl. Yn ôl y papur, nid yw Stan the Man yn medru Almaeneg fodd bynnag, am iddo gael ei fagu mewn rhan Ffrangeg ei haith o'r Swistir. Ond na phoener, Almaenwr enillodd y gystadleuaeth iau, sef llanc 16 oed o Hamburg o'r enw Alexander Zverev. Mae'r belt, a gwybodaethsion y gêm, yn rhagweld dyfodol llewyrchus iawn i'r chwaraewr ifanc hwn. Ac os mewn blynyddoedd i ddod y bydd yn codi tlws un o bencampwriaethau y Grand Slam, cofiwch mai yma ar y byd bach y clywsoch ei enw gyntaf.